Murselat süresi Murselat süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol elli aýatdan ybaratdyr. Süre adyny Iberilenler manysyndaky ilkinji aýatda agzalýan Murselat sözünden alandyr. Sürede älemdäki möhüm işlere, olaryň berjaý edilmegi tabşyrylan perişdelere üns çekilýär. Allanyň gudratyna delil getirilýär. Möminleriň barjak jenneti, ol ýerdäki näz-nygmatlar, A Hak dini inkär eden kapyrlaryň barjak dowzahy, ol ýerde görjek pajygaly azaplary barada aýdylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Ýagşylykda bir-birleriniň yzyndan iberilenlere, güýçli öwsüp zyýan beren ýellere, hak we hakykat tohumlaryny hemme ýere ýaýan perişdelere, Hak bilen batyly, dogry bilen egrini aýyl-saýyl edenlere, Alla ýönelenleri günälerden saplamak we erbet ýolda bolanlara duýduryş bermek üçin öwüt-wahyý goýup gidenlere kasam bolsun! Takyk, size wada berlen zat hökman amala aşar. Ýyldyzlaryň yşygynyň sönen wagty, asman ýarylan wagty, daglar bölünip dargan wagty, pygamberleriň ymmatlaryna şaýatlyklary kesgitlenen wagty kyýamat gopar. Bu alamatlar haýsy güne goýuldylar? Bular aýralyk gününe goýuldy. Sen aýralyk gününiň nämedigini nädip biljek? Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Biz ol pygamberleri inkär edenlerden öňküleri heläk etmedikmi? Soň gelenleri hem olaryň yzyna tirkäris. Ine, Biz günäkär kapyrlara garşy şeýle hereket edýäris. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Biz sizi ýönekeý bir suwdan ýaratmadykmy? Soň hem ony bir lagta gana öwrüp, belli bir möhlete çenli mäkäm bir ýere ýerleşdirdik. Biz muňa güýç ýetirdik. Biziň güýjümiz nähili beýikdir! Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna, Biz ýer ýüzüni diriler we ölüler üçin mesgen etmedikmi? Ol ýerde mäkäm beýik daglar ýeredip, size süýji suw bermedikmi? Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Inkär edenlere ol günde, Hany durmaň! Ýalan hasaplan ol azabyňyza, dowzaha gidiň! Siz üç topara bölünen kölegä dowzah odunyň tüssesine gidiň! Emma ol size saýa hem salmaz, sizi otdan goramaz. Ol göýä köşk ýaly äpet uçgunlar saçar. Ol uçgunlaryň her haýsy göýä sap-sary düýe kimindir. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Bu gün kapyrlar gepläp bilmezler, dilleri tutular. Olara ötünç sorar ýaly geplemäge rugsat berilmez. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Bu aýralyk günüdir. Biz sizi hem, öň gelip geçenleri hem bir ýere jemledik. Hany halas bolmak üçin hiläňiz bar bolsa durmaň, dessine hile et. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Alla garşy çykmakdan gorkan, takwalar bolsa ol gün kölegeliklerde we çeşmeleriň başlarynda bolarlar. Olar göwün islän dürli görnüşli miweleriň içindedirler. Olara, Dünýäde eden işleriňiziň sylagy hökmünde işdä bilen iýiň, içiň. Takyk, Biz ýaşlylara şeýle sylag berýäris diýler. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Eý, kapyrlar! Bu dünýäde iýiň, sähelçe lezzet alyň! Takyk, Siz günäkärsiňiz! Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Olar özlerine, Hany, Alla, ruku tagzym ediň! diýlende, başlaryny egmezler. Ol gün hakykaty ýalan hasaplanlaryň waý hallaryna! Bes, mundan soň eger olar bu Kurana ynanmasalar, onda haýsy söze ynanarkalar?